Kakana, kaka coli, atamana abino ki otyeno matin i nino dwe abic me dwe me apar wiye aryo, tin kono kombeddi ni cawa ma romo angwen adek ki tung bota kany ma atamo ni wun kutyen bene wutye maber tutwal. Amoto wun kakana, ka kwena ma wutye iye i but lobo weng, amoto wun kaka coli. An adoko adwogo tin dok adwogo tin adwogo ma cwinya pe yom. Acholi an iya pe yom pien ni lok tye paco. Acholi an iya pe yom pien ni watye ki peko gang. Acholi an iya pe yom pien ni watye ki peko ma okelo apokapoka i kinwa macalo acholi. Acholi, iya pe yom pien ni wan waye ni peko ma opoto i komwa ni dong omyero opok wan o wan macalo Acholi. Acholi, iya pe yom pien wan macalo Acholi waye o dong ni wan wabed bedowa ngat man obed bedone. Peko ma tye i komwa ni weng pe watye ka nene calo peko pa wan weng kitye ka nene ni peko pa ngat acel. Ada lutwa. Lweny tye matek i apar ka ca. Nek tye ma tye ma ka mutim ma tye ka timme i apar malit tutwal i kom wan aculi. Ma ka ngat ma ngiyo nyo ka ngat mutemo ki wot muwoto ocero i area me apar oneno ki video ma tye ka circulating kin ping ma tye ka wot i kin ping ci wun biye ni Peko tye paco. Peko tye gang matek tutwal malit dong peko ma tye gang malit tutwal-li ngo myero watimu? Pe tye yo mo ma waromo timone nyo yo ma waromo tic kwede i cawa-ni me tyeko peko ma i komwa-ni. Pingo an awaco ni pe wati ki yo mukene? Acholi, Acholi ko weng wuwinya maber wan wape ki lutela ba, lutela mo i dog kaka me Acholi pe tye wa acel wacaku kong ki i level me parish wa peke ki lutela i parish gitye gibedo mere kunu gilwongo ni gin lutela ento pe watye ki lutela mo keken wacitu i lok me aryo. ma lubbe ki district wa peke ki lutela district wa tye ki jo ma tye ka representing cwiny nyo miti pa ngat acel acel ma oketo gin i kom kunu ento pe lutela ma telo lwak peke ka ibino dong i level me me me me tekwaro Wan wapeke ki rwodi i tekwaro me Acholi peke. Pol a rwodi nio weng pe rwodi ma omyero gubed i kom ineno watye ki rwodi ma onyome o ki manyarwanda, watye ki rwodi ma ocwalo latin na ginyomo ki nyarwanda, watye ki rwodi ma gitye ka gamo cente gi bot nyarwanda, watye ki rwodi ma gitye ka pretending ni gin gitye rwodi pa Acholi kun gitye ka tiyo tic pa lumerok, lamerok tye paco ba. pe myero gudonyo gang. Watye ki rwodi munywalo ata i kin piny dye lum kuca ni waa, watye ki rwodi ma peke wagi min min min min ot nyo min min ker peke ento walwongogi ni rwodi, ka lok bene obino pud wadwoko botgi ni gin rwodi ma megwa me Acholi. Ada lamerok tye paco ba, paco dong cet cito ka to oko, mac tye ka lyel ento kerre tye ka dok piny. Kero pa mac i Acoli tye ka dok piny tutwal. Icito i district leadership ma nongo myero ocit calo i councillors, di, di, um, uh, RD, uh, resident district uh, uh, administrators, icito bot cow, icito bot weng lutela eni weng pe gitye ka tiyo tic me developing district ma megi dok pe gitye ka gwoko district ma megi i yo ma myero gugwok kwede now ka dong icito bot MP's moni dong icito mere i ot muto, ot muto wa peke ki gin mo iye kunu jo ma kilwongo ni members of parliament weng. Muno mere dong onongo myero bene ki lok nyingi obed peke ni member of member of member of pa bwolo lubwolo keken ada ka wan onongo wapo ba joni actually wan onongo giworo ba i kare pa ojoko ite gi ca i kare pa amin gi amin pe obedo acholi ento mere obedo dong en northern Uganda obedo luo muno ka kwa.

Dong an amyero adwok lok botwu i te kwaro me Acholi, an dong tin pe amyero alok apo ki lok mapol. Acholi kono wunen lok wun jo ma wutye i kaka mapadi padi-ni, kono wucit wubed piny, wunen anga mono kong ma tipo abila opoto i kome ki i dog kaka acel acel. Wuye en ngat enoni otel tela calo Rwot Pien ka in tye telo tela ma abila aye opoto i komi, ma itye ka woro tela me abila, ma ingeyo ni in latin moo, in latin ot rwot ma abila obino opoto i komi, in aye kikwany ma opoto i komi itye ka ye ni in itel tela calo rwot. Koteli nen maleng pien pe bipokke ki ngo ma abila biwaco boti, dok pe bipokke ki lwongo pa abila. Abila pire tek tutwal i Acholi ka wun pe wungeyo eno ni. Peko ma watye kwede ni weng pole onongo abili aromo cobo ne o. Ento racce dong watye ki jo ma gipeke ki moo, watye ki jo ma abila pe i komgi, ma dwan gi kadi guloki kony gi peke pe bikonyo ngat mo keken, gin ma kadi guwaci pe bitiyo. Ka amyero abol botwu labol acel, wun wungeyo ngo ma otimme i koma kena? ominwa ma gicelo ki acela ma kanyanya moni ocelo ki acelani ocero lok wa i kor loyo ko ni en pe celo akena acoli wun wutimo ngo kiyiko akena kanyanya mo pe obino ki gange ki family ne okelo wa wini biya anyim agi okelo wa ludito mudongo gi government gubino gugungo inyim kaka acoli go ni gitimigi kica go En man kombeddi wun dong pe wutye ka, wiwu dong wutye ka kwero ni wun kaka ma mego-ni konye peke, pe wuye gin me tic ki kaka ma mego-ni i lok me ada. Wun dong wunen ma, ka dong wun wukwero ni wun wupokogi i lok me abila, wupokogi i litekwaro me Acholi. Wun rwodi ma wuweyo wun wuti rwodi-ni, wutye ka weyo wun wuti rwodi. Opokke woko ki i tekwaro pa Acholi. Ineno? Lok tye ka kenyo ba. Lok tye o matek tutwal kenyo ni ka pe obedo ka lworo ka dok i tekwaro, nino ma abili obikeco i komwu, wun wubedo ki peko marac tutwal. Dok peko mo bipeto i komwu, wubicako ki wun, kato wa i kom likwayiwu, ci wubitumo woko weng. Pien abino pe kowe ba, ka dong okwon nongo okwon, ka okeco nongo okeco. Ci ada, atamo ni kaki mapadi padi weng i Acholi, wudok cen gang, wunen i kin piny, pe dong wupar ngat ma iwei en aye tye Rwot i kare-ri. Ka mito bedo Rwot, wek obedi, ento nongo en ngeyo ni en tye Rwot ma mege. Wuwek Rwot me tekwaro obed tye, Rwot me te kaka acel acel obed tye, ma abila en aye oyero. Ka ocak representing miti pa lu pa, pa dano ma en tye ka telogi, ma nongo lubbe ki miti pa abila, kit omyero giter ki jami ma tye. Ci ada, watamo ni wabiroco tekwaro me Acholi ducu maber. Labolle, amyero aboliwu i kom ngo mutimme i kom kanyanyamunyu ma otimo bal i kom ominwa kena, ci gitiyo ki tekwaro me Acholi paka odugu cen wa paco, oye okwonge dok omaro wa put wa put ki dano me family ma megwa i Acholi meno nyuto kit ma Acholi power gi tye matek tutwal dong iya cwer tutwal iya wang tutwal me winyo ne ni Acholi kombeddi peko ma tye i komgi ni dong wigi owille iye apa kitye ka wango megi wa kitye ka celo gi acela ka tero kitye ka cwinyo wigi i ot. Kitye ka rubogi aruba, kitongogi atonga, wan ocwele mukene walingo. Mitiwa tye ni omyero gua wek ngom odong bot jo ma gimyero-ni. But diki maca dong, likwayi kono bidong ka kwene? Likwayi ma in inywalogi yoko kombeddi gibidong ka kwene? In dong Rwot dong inongo olimi-o ba? Inongo ocerreni yoko dong iti maber? Ento likwayi-ni kono? Biterogi woko? Kabedogi bibedo kwene? Gibinyuto ni a ancestral land pa mzee wa yam onongo en aye rwot ma obedo wonwa-ni tye ka kwene? Kibicimogi nining? Kiterogi nyweno Rwanda? Kiterogi Rwanda? Wupeny wiwu ba. Agago, pe wuye lok mingming obed kunu. Wukel wiwu me agiki, wurwom, wukwany joni gua i kunu. Lamur, lok tye. Agoro, Madi pe wubino kato wa i lumwora kenyo, olwodo kato kwede i te got abaya, lok tye kenyo. Myero wunge ni wucak con, pe wuye lok me kelo banyankole me bino ka leko dyang i kinwu ki dyangiwu manonok-ki, wulek kekenwu, wuwek olet obed pi dyangi ma megwa. pe okel jami myunu myunu orub ki kinwa kenyo. Ineno? Amyero abolwu ni, labol ma doba i kom tekwaro, ka icito i kom kar pwod mo tum ma cocok-ki-ni, bacoga gubedo ki nyom pa kwaro. Wuneno kit ngo mutimme? Icito i bunyoro, King Oyo, in ineno kit ma tekwaro bedo kede woko maleng ma ka icito coya coya bene tye, ka icito ma nyuto, ma kitito atita bene tye, ee. Museum bene tye, tye oweng kunu pa Acholi tye kwene. Icito i tung i Buganda gitye wa ki Parliament me Buganda ma wa Prime Minister ne tye ma kilwongo ni Katikiro tek ma ka owaco lok acel keken lokke tek Kabaka onga wa dano weng Buganda ni oweng nongo gulubo lok acel eno ka wa ni ngwec wacito i Street dano weng i Street. Ka wa ocito to onek dano weng i di street gubo cito gineko neko bene weng. Ka wa eno ocito ci lor yo oko weng ma donyo i di Kampala gubo loro bene weng. Eno megwa wa Acholi ni kombeddi gitye ka nekowa kaca i apa walingo licwic. Pe tye gino mo keken ma ngat acel acel romo kato iye. Aneno jo mukene tye ka mito catte ki miti me nongo fem ni aleko ni kony obino bota wa en bicwalo monyeo me gwoko wan en pe biye i ngo mo gin en pe bibino pien dong ikwonge pe dugu en bicwalo monye en macalo en ngat me leko dong ibibedo latelagi komedi me Acoli pe tum joni dong gin na tye ba Acoli ko doki odwok rwodi i cing abila, oweko abila oye ngat ma tye mupore me bedo rwot. Oye me woro tekwaro cwali, dok oye me woro cik nyo lok ma abila obitiyo kwede kelo, dok olub en, ci obipwoyo lok ma kato ki i dog rwot acel acel bedo lok aryo adek, ento nongo pek ma kede kel lori miya aryo pe romo ywayone.

Acwali dit tutwal. Ka wuketo pyem me kwaro pece kenyo, in ibineno kaki mapadi padi otuc ki kit myel ma meggi, ki kit tekwaro ma meggi, i yo me tedo, i yo me myel, i yo me timo jami weng. Ibipwoyo ni wayo wa Uniting Acholi obedo dugu Acholi matek en kit ma nuyang wamito ni. Ma ka kiwaco lok acel, Acholi winyo. Wubibedo ki kero me winyone ni Acholi gu developing Parliament me Acholi tye. Ma loko mo keken ma bitime, kadi ka imito cito ka wilo ngomi pa laro, omyero ka idony through lutela me pa laro, ka lutela me pa laro kel lok i Parliament, ka Parliament guwiny ka ginen lok me agreeing ni kimiyi mani nyo pe kimiyi, muno lok ma dong tye. Pien ka dong pe wadok kit eni, kaka ma watye ka o iye ni, i nge mwaki ma romo apar abic, nongo kaki me Acholi nyinggi kirwenyo wenggi ki history. Nongo kaki me Acholi ki rwenyo nying gi o weng i history. Kadi bed manok pud gi wai gi tye, gin gi tye Acholi, ento nongo ki rwenyo nying gi oko. Te kwaro me kaka me Acholi dong nongo peke. Ineno? Lok ti paco ba, lamerok ti paco. Lamerok e pe wa bi tyeko ki lweny ba, wa bi tyeko ki tic. Wa tiyo ticce obed tic me lalingo, lalingo lingo. an awaco jwi anwoyo ni luyi pol twatwal ma gingeyo yero yi pingo pe wucito yi wang balaloni weko oto oko weng wun jo ma wungeyo neko nek ki yat wuketo yat me wano tyen dano pingo pe wucito ki yat owano tyen balalo.

Actually pe pe ye ni ikany peko adabo pi lawote onyo pi pi anyim pa pa jo mukene ma odong angeci. Ka onongo adabo nongo olito kome ci ringo weko nongo omyero ongato kene obino temo. Ci dong lokke tye ka kenyo ba. Aloko mapol tutwal timme kica. Man Prince Aika, wod Aceba Muribiribi, onyon lagweno kwok kwok, Damowa District, Padibe. Nying Rwodi eno en aye amwojogi weng acel acel. Ka ngata pe ngeyo, bin i yac, bin i Padibe.